Sɛ ɔmanpanyin budget a media budget a ɔmo yɛɛ yɛ no ɔmo si free water bill free light bill na wei na abena me tena ase na me si eyi ɛna ɛsɛ wɔn agu kura yi mu wɔn agu dwa no na me yɛ sɛm saa mmerɛ paa na wodi free water bill free light bill ba na ne apɛ sɛ amanyɔku a ndi si kyinya amanyɔku ehyi wurado wurado ɔmo nyɛ dɛ na me si me tena ase ada bi ɛna agye sɛm kɔ ɔmo nkyɛn na me ne ɔmo twetwe nkɔmɔ na anyɛ saa deɛ na ɔmo ɛha Ei! Na ɛneɛ ɛneɛ ɛneɛ ɛneɛ nnɛ campaign no wɔn yɛ sɛn? Ɛneɛ sɛ ɛneɛ ɛneɛ ɛneɛ ɛnyɛ antɔ ɛnyɛ antua na deɛ Nana ade aba yi deɛ wɔn da wɔn ho ayɛ campaign anaa sɛ wɔn aba mu mu yɛ anaa wɔn deɛ wɔn wɔ awerɛhyɛmu sɛ hmm wei koraa deɛ mpusu wɔn mu.
Nnura, ɛyɛ budget a wɔn kaa no last week no, ɛyɛ this week, ɛyɛ last week no a finance minister de bɛto dwa no, metie ɛnɛ, ɛyɛ budget a wɔn kaa yɛ, nnɛ ɛyɛ mesere. Because wo tie a ayɛ akɔyɛ campaign manifesto na wɔde bɛtoo dwa. Wɔde bɛtoo dwa wɔ parliament. Ba NPP foɔ yɛ smart, Nana Akufo Addo ɔyɛ smart ɛwɔ nneɛma bebree. Ɛyɛ na ɔfisi saa na sisia Ghana foɔ yɛ nyina yɛ adwene teɛ. Ɛnyɛ nokorɛ. Sisia Ghana foɔ adwene mu da hɔ paa. Nsɛm a ɔbɛka yi ɛyɛ a ɛto so 2020 campaign no ɛno ara na ɔgu so yɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ba sisia Ghana foɔ ani da hɔ. Hwɛ ɔse. Ɔka kyerɛɛ bɛyɛ two months ago sɛ ɔba abɛsi hospitals baako baako eight eight na regional hospitals. Baasa wotie budget no a ɛɛ yɛfrɛ ne sɛn finance minister no bɛka yɛ no a ɔse hospitals no bɛ start twenty twenty one ɛyɛ three years na wɔn de bɛsi na kyerɛ sɛ watwa ntorɔ nso ɔgu so retwa ntorɔ nti da bia Ghanafoɔ ani da hɔ sɛ ɔhwɛ nsuo a ne eh, kanea a wɔsɛ wɔde kyɛ no a ɛsere kakra sɛ wobɛkae a yareɛ no baeɛ no me general secretary no ka asɛm bi general secretary ɛgye no ayɛ wɔn abo ase do nkateɛ ɔkaa sɛ nana akufo ado nneɛma a wɔde tutu kwan mu no wɔfa ho adi ghanafoɔ sika na wɔasan de awia lessons no ɔkaa na nkurɔfoɔ ntena ase na wɔn di n'atam sɛsɛn Sɛ ɔkaa sɛ nneɛma a ɔde tutu kwan mu ne sɛdeɛ ɔyɛ nhyehyɛeɛ no ɔpɛ sɛ ɔde wia elections no ɔsan de wia Ghanafoɔ sika na nkurɔfoɔ ntena ase sɛ ɔbɛkae a finance minister no baa ɔse lockdown no a yɛkɔɔ no three three weeks no a ɛyɛ greater Kumasi ne greater Accra ne Kasoa no nipa four hundred na wɔn bɛgye to wɔn no sisi yɛ wie yɛ no yɛabɔ ka

Wɔde atɔ aduane ama, wɔde anoa aduane ama yɛyɛ nipa four hundred no. fifty four point three. fifty four so ɔna wɔde wɔyɛ krakyini me ma yɛ ayi wɔde wɔyɛ krakyefoɔ me deɛ menyɛ bi anti me deɛ meka deɛ me maame mu bɛte ase nti na meka saa sika no na ɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa na first one a ɔkaa sɛ wata na ɔde akyɛyɛ nsu ɛyi light na ɔde akyɛyɛ no akunta no koraa yɛn huni ɛno ansa ɔbɛgyina no ɔbɔ figure no me no me me me bisa Ghana foɔ sɛ saa free no ɛfiri nineteen cedi no twenty cedi no a ɛyɛ nineteen cedi no ɛka one cedi ne nka ɛyɛ twenty cedi no wɔsi sɛ obi a oyi so light no firi one cedi to nineteen cedi no wɔn na wɔbɛnya free me bisa o ahiafoɔ no a wɔn wɔ kurom ha. yɛnkɔ baabi a ohia no wɔ, yɛmfa nni ma asowanse mu no, bantema mu, yɛnka ne saa because ɔhɔ na ahiafoɔ no te. Me nkɔfa baabi te sɛ Tuis ne Legon mu ne saa nneɛma nneɛma no mfa nka asɛm. Yɛnkɔ fie biara mu na yɛhwɛ nnipa a ɛwɔ hɔ. Yɛhwɛ nnipa dodoɔ a wɔn yusu mita. Biribi ne hɔ kyerɛ sɛ bosomi bɛso na wɔn ayusu credit bi a nantin sidi. Woburu nantin sidi nso so a ɛnyɛ free. so ate ase nti saa nsɛm na wɔn ka wɔn de daadaa ghanafoɔ sɛ wɔde yɛ campaign kɛkɛkɛ wɔde twa ntorɔ anaa wɔka asɛm a ghanafoɔ bɛgye no adi sɛ ɔyɛ papa no wɔsan de wia yɛ sika wɔsan de wia yɛ because hwɛ sika a world bank de maa no ne hwɛ sika a na nka yɛde atoɔ wɔayɛ sika yɛde atoɔ sɛ nka bosome bi ayi ɛyɛ nkyirima no mo ba a na nka yɛde di wɔakɔgye bi akɔgye bi world bank saa sika no nyinaa wɔadi hwɛ sika nkurɔfoɔ de akyɛ yɛ nti yɛde deɛ yɛka ne sɛ ɛno no ɛwɔ mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛ campaign ba ghanafoɔ ani da hɔ yɛn adwene so da hɔ paa ɔbɛsan de awie yɛ sika no bi ɛno na sisi a wɔyɛ because saa light no de obie nu hɔ so woyi nipa hundred a ɛmu bɛyɛ ninety nine percent a wɔn nkwalify nipa dodoɔ sɛn na eyi so mita boso no bɛ so no wɔyi so credit nineteen cedi nipa dodoɔ sɛn yɛn mbisa yɛn ho nti ghanafoɔ no deɛ sisi a wɔn adwene da hɔ First twenty sixteen na NPP na Nana Akufo Addo na wɔn bɛtena akonnwa no so this time wɔaba abɛtena akonnwa no for three years nti Ghanafoɔ nyinaa ehu bi nsi da amammuo a wanyɛ sika paa wabɔ bosia paa yɛ Nana Akufo Addo amammuo no wɔkaa na wɔn aka kyerɛ sɛ free education free education wɔn ankasa akonta wɔn abɔ koraa mpo no free education nduru three million Ghana cedi mpo. for three years no nti yɛ deɛ yɛaka sɛ ghanafoɔ adwene da hɔ sɛ ɔde yɛ campaign sɛ ɔmfa nyɛ campaign no deɛ ghanafoɔ ahu sɛ ɔwiaeɛ ɔdi yɛ sika no na ɔde adwenkaseɛ basesɛ deɛ saa adwenkaseɛ no deɛ yɛahu